Wel, mae'n fore hydrefol yma mor Tweirion y bore yma, ac er bod ni'n meddwl am rhoi yr ardd i gysgu, mae o dal yn amser cyffroes i ni fel garddwyr. Mae o'n gyfle i ni gynllunio ar gyfer y gwanwyn drwy blannu bylbiau, ond hefyd mae o'n gyfle i ni dacluso rhywfaint ar yr ardd er mwyn dangos allan y planhigion hynny sydd yn blodeuo Adeg yma, pethau fel yr sedum, autumn joy, planhigion sydd â lliw lliwgar iddyn nhw, y dringwr coch, y Virginia creeper sydd ar y waliau, a'r fitiau sydd tu ôl i ni. Mae o hefyd yn gyfle i ni symud rhai o'r planhigion o gwmpas. Heddiw, mi dorron ni dail yr hostas a mi holltwn ni'r planhigyn yma er mwyn llenwi bwlch yn yr ardd. Mi geith hein fynd i'r doman gompost ac mi gawn ni ailgylchu hein flwyddyn nesa. Mi fydd y cwrtaith yn wych ar gyfer yr ardd. Rwan da ni wedi torri'r dail, mae genna ni glwmp ar ôl yma sydd angen ei godi a'i hollti. Wedyn nara deg bach awn ni o gwmpas y planhigyn er mwyn trio arbad y gwreiddiau gymaint y gallwn ni. Peidiwch â bod yn ofn wrth ei hollti fo, mae rhaid i chi fod reit galed efo fo achos mae o'n blanhigyn gwydyn iawn A mi neith o oroesi, mond i chi ofalu bod chi'n cael digon o wreiddiau efo fo a gofalu amdano fo ar ôl i'w drawsblannu. Be da ni angen wneud ar gyfer y gwanwyn nesaf ydy llenwi'r gwagle yma i fyny efo gwahanol blanhigion ac yma mae gen i'r Agapanthus neu'r Lili'r Affrica a bloda mawr glas yma arnyn nhw a maen nhw yn ffynnu yma am y rhosfeirion, maen nhw wrth eu boddau yma. A beth sy'n digwydd pan maen nhw yn y potiau am beth amser ydy mae'r gwreiddiau'n cylchdroi. Felly'n ara deg bach mae angen cosi'r gwreiddiau a'i tynnu nhw a bod yn ofalus iawn nad ydych chi'n mynd difrodi'r gwreiddiau wrth wneud hyn. Jyst digon yw lacio nhw fymryn bach fel na tydyn nhw ddim yn rhan o'r cylchdro yma 'lly. Er bod yr Agapanthus yma yn blanigyn aeddfed, mi ydan ni yn ychwanegu rhywfaint o gwrtaith, ac yn yr achos yma ma' gennan ni y compost gora'. Da ni hefyd yn defnyddio stwff ydan ni wedi ailgylchu, sef stwff da ni wedi gompostio drost y flwyddyn ddwytha' ma yma, a chydig bach o gwrtaith arbennig yn ei fôn o hefyd 'lly. Ac felly mi rown ni'r Ac y panthyrs i mewn rwan. A twallt ychydig bach mwy o'r compost ma o gwmpas i fono. A'i wasgu fo i mewn. A mae'n bwysig bod rhywun yn gwasgu rhywfaint ar y pridd o gwmpas y planigyn, fel na bod y gwreiddiau yn cael cyfle i fachu. A fel finna, ar ôl dwrnod calad o waith, mae bob un planigyn yn sychedus a mae'n bwysig iawn y bod ni'n dyfrio dim ots pa adeg o'r flwyddyn ydy hi. Dyna ni, wedi plannu'r agapanthus, mae hwnna wedi cymryd lle'r hostas, a flwyddyn nesaf mi fydd gennym ni blodau glas neis ar hwn fel peli sydd yn cyfoethogi profiad yr ymwelydd i Portmeirion.